Mae lesbian pop culture yn y mainstream. O'r diwedd, a ni moyn siarad amdano fe. A pop culture yn gyffredinol. Ydyn, trwy sbectol bach queer ni. Fi yw Cat Morris. Fi yw Catrin Herbert. A chroeso i Pob Lwc Babe! Jyst rhybudd bach i chi ar y dechrau, mae yna siawns fydd yna falle tymed bach o iaith gref yn y podlediad yma. Uh, siwr o fod achos o Cat Morris. Sos. ie! Ni'n nôl! Ni'n nôl! Mae wedi bod yn rhy hir. Uh, mae wedi bod yn rhy hir. Mae really wedi bod yn rhy hir, achos... Nath ni gael lol bach ar ôl yr Euros. Oedd angen recovery. Oedd, oedd angen, oedd yr Euros yn anhygoel, we'll get into it in a minute. Oh my god. Oedd angen bach o break. Oedd. A nawr ni'n ôl. Nawr ni'n ôl. A fi'n hapus i fod ma. As if we'd never left. I know, fi wedi colli ti, fi wedi colli'r podders. Yeah, same, same to be fair. Dyma'r tro cyntaf fi'n teimlo fel bod ni wedi recordio yn y stafell yma. Ble fi fel, It's warm. Ma fe'n dwym, hyd yn oed a fi, fel pan nathon ni cychwyn recordio yma, mm. o'n i'n freezing trwy'r amser, o'n i'n ffwrst ti roi'r heating mlaen a stuff. Yeah. Ond nawr fi fel, it's hot. It's hot. A fi'n eistedd fyny mewn jacket. Yeah. Fi, I appreciate though, ma fe'n jacket lovely. Diolch. Right. Ond please feel free to take it off at any point. Okay, os ti digwydd bod yn gwrando ddim yn gweld y fideos yma ar Instagram right nawr, which is pwy?

I was cheeky. Yeah, oh, you gotta be. I was cheeky. Be nes i, be, oh, fi gallu gweld ti mewn fel souk yn fel haglo am stuff. I love a haggle. Love a haggle, go on te. Um, be oedd yr opening offer? Do you know what, they accepted it. Yr un gynta? Yeah. Idiots. Right, go on. 24 quid. Shut up. 24 pound. A faint oedd postage? Um, ddim lot, few quid, yeah. Llain hynny, llain hynny.

Bydd rhaid ti gwisgo fe pob diwrnod yn mis awst. Ie. Yeah. A neu wa. Yeah. Snuck on in there just yeah. cyn diwedd awst gyda'r purchase. Oh, da iawn. Okay. Yeah. Let's get into it. Yeah. Euros. Oh my god. So ni, am context, ni recordio y diwrnod ar ôl y finals. Ydyn! Crazy game. Wel, Oedd. Oedd e? Ww! Fi'n, fi'n teimlo fel, my full match analysis yw, ar ôl yr equaliser... Ie. ...o'n i, I wasn't on the edge of my seat, I'm not going to lie. Na? O'n i bach fel, this is going to go to pennies. Wel, drych- in any other context, bydde fe wedi bod yn fel... wow, like mm. this is a hmm. crazy match. Ond o wylio Euros eleni, ac yn benodol o wylio gemau Lloegr yn yeah. y Euros eleni. True, game good Their whole thing, yeah. their whole like, trajectory has yeah. been all over the place, batshit. So, It makes sense. I wasn't surprised at all. Na, na, na, na. Because ni fel, yeah, yeah, all over the shop. Wyt ti'n teimlo bach fel, ydyn ni just yn mynd i bod yn gwylio Sbaen yn erbyn Lloegr for the foreseeable in all the finals?

cyn mynd mewn, oedd I was full of hope, full of, ti'n fo, the glory, o'n i fel, mae diwrnod hyfryd, we've done the pods, yeah, awn i draw, all we need is un, un win, a bydd y momentum yna wedyn. O'n i

There was plenty of that. Plenty of that. Plenty of that. Ond ia, yeah, o'n i'n o'n i'n meddwl, mae siawns gyda ni yn erbyn yr iseldiroedd, ond dwi e ddim yn un eich iawn. A bon, os fi'n bod yn mm, honest. Yeah, yeah. A o'n i'n really deflated bod ni ddim wedi sgorio yn erbyn nhw, achos o'n i'n sort of mm. meddwl... Dyna oedd y siawns, really. O'n i'n meddwl, ydyn ni'n mynd i sgorio yn erbyn Lloegr, yeah. ydyn ni'n... Ydyn ni'n mynd i... Cos mae yeah. backline cryf nhw. Ydyn yeah. ni'n mynd i sgorio yn erbyn Ffrainc, mm. o'n i'n meddwl... Mm. Oh, I don't know. Not this French team. Really strong. Yeah. Especially when nhw newydd cyn o Lloegr. Exactly. A fi'n meddwl, oh, don't know about that. A wedyn, oedd hi'n sgorio yn y Frank, Frank ac yn erbyn Lloegr. A ti'n be, yn, o'n i'n eistedd fwy sy'n gyda'i gyfer gêm Frank yn dod. Yeah. A fuck me, guys. Mae Catrin Herbert yn gallu bloeddio. Shin shut up! Nes i golli llais fi mor wael. O do, a fe, dyn o wedyn o'n i'n stryglo. Ac o'n i'n nowyn ni yn gweiddi fel o ti'n gweiddi. O'n i just yn fel... O'n i'n front line, tu ôl y gol. Oedd e'n crazy. Front. Achos oedd e'n hollol randomly oh, allocated yeah, seats. Oedd e ddim fel bod ni wedi fel, o, oh, newn ni splasho mas ar y front yeah, row. O'n i fel... 20 quid ac o'n i yn y blaen. Yeah. Dyna beth sy'n lush am pale dried, right? Os ni'n mynd i gymharu e gyda music, mini gig, yeah. ti'n, chi gyd yn talu'r un maint. There is like, um, A, B, whatever. Yeah. Ond, it's not far off the mark. It's like na, 5, 10 na. pound difference. Pale dried, pale dried

really great pod content. Os chi'n mynd i'r Swister, word of warning, want plugs and faff. Sut oedd y Swister? Fuck, plugs. oedd e'n nightmare. Ond mae fi, top tip fi yw was of mynd a fi'n mynd extension lead, dim just plug adapter. Yeah. Fi'n mynd un plug adapter extension lead. done. Ie, yeah, yeah, yeah. oedd pawb di sgwrio'r glo, literally, unwaith oedd pawb, achos yn amlwg o'n i'n gweithio mas yna hefyd. Ie, yeah, dych lot o kitty charge o stuff. Ie, yeah, ac oedd yr artistiaid i gyd dod draw a bod fel, oh shit, my plug doesn't fit, right, yeah, guys, get yourselves down. Rhaid ni gael rai, ond ie. Yeah. Yeah. Ond y Swiston yn gyffredinol, beth o ti'n meddwl o'r, or, or wlad, as a host nation? Uh, host nation, Gorgeous people, oedd pawb o'n i di, o ran gwaith, oedd pawb o'n i wedi siarad gyda, delio gyda, nhw mor lush, yeah. fel yn y ddwy ddinas, yn Luzern ac yn St Gallen, mm. oedd nhw mor fel accommodating ac yn barod i wneud unrhyw beth i chi. Yeah. Luzern, stunning. Mae Lucerne yn gorgeous, os gawch chi gyfle. Yeah, Achos, ewch. I don't think byddwn ni wedi o reidrwydd just randomly Na, mynd i Lucerne. Dewis mynd yna, yeah. Ond, um, really nice. A ges i cwpl o gyfleoedd i fynd yn yr llyn, which was lovely. Yeah. Os oedd heat wave ar y pryd ni. St Gallen. Hmm. Dwi e ddim yn rhywle bys ni'n ddewis fynd. Bys ni'n gweud os chi'n plan o trip i'r Swister, bod chi ddim angen neud yn siŵr bod chi'n mynd i St Gallen. Oedd e'n good o fewn cyd-destun y, yr Euros. Oedd, ie. Ond oedd 'na, Manchester City, innit? Ie, fi'n, fel, n- nathon ni aros yn yy Awstria. O ie, do. A o'n i yn, o- I think we made a good call. Obviously, o' ti'n fan'na'n gweithio, so you need to Ie. be in the hustle and bustle of it all. Ie. Ond yym, I think oedd e'n fel 'di gweithio mas yn eitha neis i ni... Ie. ...fel jyst i cael

Na, wel, Ond- es i i Awstria yy, mis Tachwedd, oedd Sam di mynd yn ni yna am pen blwydd O, fi. ie. Ie, oedd e'n ddrud. Ond Chi Fianna, do? do, ond um, fave story fi o pam oedd ddrud yw'r Swiss did yw, oedd Sam di dod mas am, am fe- fatha pedwar, pum Ie. yeah. ddiwrnod. A di fel, all I want to do while I'm here to get the experience is have a fondue. O'n i fel, Ie. fine, it's 30 degrees, but let's have a fondue.

Yes. Just am pot o caws yes. wedi toddi. Yeah. It was really nice, oedd e'n lovely, oedd y ffodio yeah. yn stunning, ond, yeah, 40 quid was brutal. Yeah. Yeah. Ond oedd yna. Oedd yna. yma. Oedd e'n gret. So ni'n gwybod pryd mae gemen... Ni'n gwybod pryd, ond ni ddim yn gwybod beth yw gemen nesaf Cymru ydyn ni. Ddim eto.

Fi'n meddwl bod e yn y werth cofio. Dyw e ddim, dyw e ddim cweit yr un peth ag yr arall dynion. Na. Achos, un, mae'r vibes yn wahanol. Ie. Yeah. A, a chi bron yn rwto am pawb anyway achos bod e'n gêm y menywod. Ie. Yeah. Achos maen nhw wedi cael struggle i, i, i fod mor boblogaeth ag, ag yw e nawr. Mae bron yeah. just yn gret yeah. bod hwnna wedi digwydd. A Dim os be chi'n meddwl am Loegr, da da da, os chi fel, o, fi'n mynd nhw'n ennill, fine, mm. wefs. Ond, mae hwn yn mynd i fod yn dda i bildroed menwod yng Nghymru. Ydy. Ydy. Mae fe'n mynd i fod yn beth da i bildroed menwod yng Nghymru. Mae Euros a menywod yn dod i Gymru mewn yeah. ped, pe, tair blwyddyn. Yeah, yeah, yeah. So mae fe, it does trickle down, guys. Yeah. So, um, yeah. gan obeithio bod ni'n mynd i gael cystadlu. He, he. Unlikely. Brazil mewn dwy flynedd. Oh, codi off. Should we go? Wel, World Cup. Hot, yna. Ie. O, na, we're not. Wel, nath y dynion. O ie, do, do, do. Ond... Ti ddim yn gwybod? Mm, can weld. It's not an impossibility. Na, pryd mae qualifies yn dechrau am hwnna? Mm, pryd mae, a hefyd pryd mae nhw? 2027? 2027. Oh, okay, two years. Falle blwyddyn nesaf. Ie. Yeah, fi'n meddwl... Os da ni, bys hwnna'n neis. Bydde fe'n ridiculous, bydde fe'n yeah, amazing. But, hefyd yn really ddrud. o, oh, bydde fe'n crazy ddrud. O, wel, ie. Ie. Ti'n gwybod be? Bydde'n bydde um, financially beneficial pa mae fe yng Nghymru a yeah, Lloegr yeah. a'r Alban a wefr. Alla ti Airbnb o'r stafell mas. O oh, ie, yeah, bydd o'n ffyn, bydde fe. Neu ti'n gwybod beth bydd yn well? Mm. Oh my gosh, oce, okay, dylen ni creu hwn fel platform um, ar gyfer y Euros bod, a sa'n gwybod pam lesbians, they don't have to be lesbians, I don't know Anyone. why I start in this, literally unrhyw un. So bod ti'n neud fel exchange fel, ok, um, pa mae'r gemau yng Nghaerdydd, gewch chi asgwrn ni, pa mae'r gemau yn Lloyd, gewch chi... Oh, so, ti'n fel paro lan gyda pobl sydd yn byw yeah. yn y lleoliadau cywir. Bydde hwnna'n good, bydde fe? Oh, hwnna'n really good. Mm. Hefyd tra, cyn i ni orffen ar y Euros, yeah. um, pa celebs nes ti gwrdd? Cos mae gen i dwy celeb. nes i gwrdd a Fia Morgan.

Jess Fishlock. Jess Fishlock. So, Fimbo, rhywun fi'n gweithio gyda, nath e texto yn y group chat gwaith ni yeah. fel, um, Jess Fishlock eating this restaurant, and you felt, yeah, like literally shredded. yeah, Maisie like, like hands a camera over to Rihanna, we go. Yeah. And oh, cael llun gyda hi, and he felt, I was so happy we scored. Oedd e'n hilarious achos oedd five-year-old yn y queue o flan fi, oh. gael llun gyda hi. Ces i fynd lan, i fel, hi Jess, I am 30 years of age, do you mind if I have a photo? A nath gwraig beautiful hi cymryd llun. Mae gwraig hi'n gorgeous. A wedyn, um, es i camp ym Menywod. O ie? Camp, training camp i ffilmio. A ond nes i ddim cael cwrdd â nhw. From afar, nes i gweld nhw ar yr um, bikes a stuff yn traino. Oh, fun. A wedyn, ar ôl y gêm Lloegr, Maisie Adams, waiting for the train, Do right next to fe me. Ges i wir? llun, but the llun is too horrific to put on Instagram, cos she'd had a couple. Ond os dim byd gwaith na pan ti'n cael llun gyda rhywun, ti'n fel, o, oh, beth mae hwn yn awesome. Yeah, ti'n fel. Mae gen i lun. Yeah. Um, shout out Lois Gwen Llian for friend, cyd-weithraig a chymydog, cos mae'n yeah. byw dros y hel. Nethon ni, ar ôl Pride llynedd, mm. pan oedd Jake Shears Scissor Sisters chwarae. Yeah. Nethon ni fynd i Golden Cross yng Nghaerdydd. Iconic. Um, ar gyfer fel after party thing ar ôl Pride. A o'n i fel, oh my god, mae fe jyst fan hyn gyda ni'r werin bobl. Let's have a picture. Nes i, a fi ddim yn gwybod pam nes i wneud hwn, nes i roi'r ffôn i Lois, achos mae Lois, social media yw job hi, mae'n really dda gyda yeah, camera angles, great. all of that stuff. Yeah. O na. Thing is, oedd fi a Lois slightly well-oiled. I don't think she'll mind me saying, oedd hi tipyn bach mwy well-oiled na fi. Achos, o'n i bod yn gweithio yn do, so ni gyda fach catching up to. It is the worst photo of... Wel, na, ti'n gwybod be? Mae fe'n edrych yn hyfryd. A ti jyst yn edrych yn shit. Fi'n edrych yn awful. Efe ti'n seal of hwn? With all the love and respect i ti, Lois, Terrible picture, babes. Does dim un o'r ddwy ohono ni yn edrych yn ein gorau. Oh, to put it oh, very mildly. Mae fe mor annoying. Ond ti'n be, falle na i just, I'll bite the bullet a just roi'r llun lan anyway, o fi amaziadau. Be sy'n hilarious yeah. yn y pre-context i hwn yw, oedd fi gyda ffrind y gwaith fi dal, we'd, we'd rap, so yeah. ni fel, had a lovely time. Oedd hi'n aros am y trim,

Yes! O'n i'n gwybod. The clue was in England supporter. Yeah. Oh, it was, yeah. A wedyn nes i draw fel, hi! Maisie Adam yeah. is in the same camp as uh, Millie Bright. Oh, yeah. And the Fun Ride Lloyd gyda Chelsea. In the I can't believe

Tan y tro nesa. Tan y tro Brazil, nesa. Brazil, babe. Gweld chi'n Brazil. Gweld chi'n Brazil. O, oh, so, right, be ni eisiau manifesto nawr? Un, mae Cymru yn cyrraedd y World Cup yn Brazil. Ie. Yeah. Dau, mae rhywun rhywle yn talu ni i fynd. Oh, ie, yeah, easy. Mae dyn ni dwy flwyddyn i... I weithio ar hwn. Ie. Yeah. Na ni. Yeah, we could convince them to nominate us for a British Podcast Award. We can at least... I know, we can, we can try, we can try. Na ni ffili yeah. perswadio unrhyw un... Well, actually, nes di lwyddo i cael rhywun i talu ti 100 euros. A oh, do, actually, yeah, that one yeah. really... Oh, fair dues, what a way about it. Da iawn ti. Da iawn fi. Da iawn ti. Rynnu. okay, Nathon ni teaso hwn tro diwetha. Fi ddim yn gwybod os oes unrhywun mor invested yn hwn a ti a Sam. Wel, oh. really Sam. Ond, ni wedi sôn amdano fe, so ni'n gorfod just, we just gotta tie this up with a nice little, neat little bow. Iawn. Ti'n cofio, yn y Swistir, o'n i'n dweud, O'r diwedd, mm. fi di ffeindio mas pryd ges i fy ngeni. Oh my god. Birth chart. Birth chart. Okay. So o'r diwedd, ni'n gallu ffeindio mas beth yw oh. full star signs fi. Achos... Lord. Achos, gan bod fi'n blentyn canol, mm. bach yn wahanol, um, oedd rhieni fi ddim yn cofio pryd ges i fy ngeni. Fair enough, o'n i'n rhi pedwar, they can remember mine. Ond weirdly, mae gen i fel yr full birth certificate, bod y birth certificate, o'r first birth thing maen nhw'n rhoi i chi yn yr, gwe, yn yr gwesti. Wow, yeah. gwesti. the Virgin Mary. Um, yeah, so fi'n cofio, mae dyfu'r amser yna. Oce, okay, so pryd pa amser? Well, Imagine ti'n ffeindio mas nawr, ti'n fel, actually, pa fwy ti y diwrnod cyntaf cyn i'r I mean, imagine. Na, ges i fy ngeni ar ddydd llun, hydref y chweched ar hugain.

ti angen mynd ar y gwefan nawr i ffindio mas um, things right. to big three. Achos na gyd fi'n gwybod yw that what I thought might not be true. Felly, so sut fi'n ffeindio hwn? Birth chart neu rhywbeth, birth semen. Birth. Birth chart. OK, free astronomy. Rwy'n rwy'n sydd ddim yn mynd i hala fi ffilo mewn millions of things. OK, cool.

Oh, hang on, 26, 1992? Cywir. Oh, look at me go. Cywir. Right, so amser oedd be? 11... 11.30am. 30. Okay. Birthplace, so llan... Wel, Cardiff o fi wedi bod yn rhoi. Na, llan doc, ti angen rhoi'r hysbyty. What? Llan doc. O, Iesu! Lle mae 'di mynd? Aah! Llanduchau, dylen ni fod yn dweud, really. Birthplace, enter city name only. Cos mae ma gonna... pen y bont yn dod lan. Well, it's not in pen y bont. Na, ond os mae pen y bont yn dod lan, you'd think Llandoc would come up. Oh, dwi e ddim, so I'll just put Caerdydd. Na gwyn agosach i fel Dennis Powell, whatever, Caerdydd. Ond dwi Dennis Powell ddim yn ddinas ydi e? ironically. Na. Plot twist. OK, cool. Hmm, OK. Mae'n teimlo fel... Fi ddim di edrych, by the way, achos o'n i'n meddwl bydde ti'n poeni. right, OK. Mwy na fi. Fine. Yeah. Herbs. Yeah. She. Planet positions. Okay, your sun... Oh! Oh, Be? na, okay. I thought you were triple Scorpio. You're not. that would have been brutal. S- Mae hael ti'n Scorpio a mae lleia ti'n Scorpio. We knew that. So beth yw'r un o'n i ddim yn gwybod? Sun, moon, how do I tell what your rising is? I thought this was the whole point. Hang on. Rho reng i Sam, sut i reif hi? Probably. Bydd hi mewn rhyw grŵp yn beth. Ie. Yeah. Ydy hi'n rhydd? Ydy. She's... Sam... Yeah. Sam. Okay. Cool. Samantha! Hello. Samantha! Hello, my love. Oh! Oh!

No. Ti'n ti hapus gyda'r byw ar hwnna nawr? Mae'n wedi cael, yeah, mae ti'n gwybod be? Fi di mynd mas gyda lot o Sagittariuses. Wow, oce, okay, falle dyna pam oedd e ddim yn gweithio. Pretty much pob un, heblaw am Ray, yeah. sy'n Taurus. Taurus, a mae hi gyda Gemini a rhywbeth. Which oedd um, Salmon really awful. Yeah, awful. Um, yeah. Wow. Pawb, pretty much. Saggies.

side hustle bach i chi. Ie. Yeah. Nath hi literally, achos mae dad hi'n sal fan hyn, nath hi literally fynd, oh, I'm going to go over to dad's, I'm going to sage the house. Ond ti'n gwybod be? Whatever works for you. Oh, whatever works. And I'm you telling you, you, pan bydd dad i'n ôl, it'll be right as rain. achos o'r sage. Dyna ti. Dyna ti. Wel, diolch, Sam. Diolch, Sam, babes. Ges bles i wythnos diwethaf. Pals. Na, oh my god, os neb eisiau mynd mas dim mwy, so na fi heb mynd i pals. Fi meddwl mae jyst mae neb eisiau mynd i pals dim mwy. Mae angen lleoliad newydd yng Nghaerdydd, I feel. Bys fi'n really hoffi fel A dyma sut fi'n gwybod bod ni'n heneiddio. Mm. Ti'n gwybod the L word? Yeah, a cafe. The planet. Pam sa... New business adventure. Pam sa ni ddim yn agor? I haven't got the capital, babes. I've got 15 grand in the bank, let's go. Joe, pai, I don't, don't steal from me, please. let's, let's go. Let's go. Mae'r ti jyst nesaf newydd werthu. Fi newydd, Pan nes i parcio lan, o'n i fel why didn't she tell me that was for sale, bysen ni wedi noco trwy. Nathon nhw roi'r sign lan, y diwrnod wedyn, sold. Hot property rownd fan hyn, achos o'n nhw'n gwybod o ti'n drws nesaf, that's why. Ie, mae'r prysau wedi codi. O'n nhw fel, I recognise that peach living room. oh my god! O, ti'n gwybod ti'n ffynnu? Fi'n meddwl, neu llai o'n nhw wedi gwneud open day o'n nhw'n dod blaen, neu, open house, whatever, yeah. neu o'n nhw wedi gwneud fel cwpl o apwyntiadau uh, in quick back, succession. Yeah. Ond oedden nhw'n amlwg y pobl oedd yn neilla'n aros i fynd mewn, neu wedi bod mewn, a just eisiau fel hofro'n rownd mm, am tyma bach, just get a vibe of the place. Ond nhw gyd yn sefyll just, ti fas i ffenest fi? And I don't think nhw'n Oedd e un o'r pobl di sylweddoli bod fi yna, ond ddim di wneud unrhyw fath o indication yn lleill. O'n i'n gweithio yn y gegin. A ddim di wneud unrhyw fath o indication yn lleill bod e falle yn syniad i fel... Symud. Ond o'n nhw... A Mae yna bach o gap rhwng fi a'r pafin, ond yeah, like, dim lot. Meet, like a meter, yeah, yeah. and then a little hedge. A ni bach fel... Excuse me. It's not a zoo. Oh, Wel, falle oedden nhw... I don't know. I don't know. Oh my oh, god. Ond, ond fi methu exactly... Wel, un, byddai fi ddim wedi gwneud hwnna anyway. Yeah.

Yym, sut oedd? Um, oedd yn gyrraedd yn hectic i fi. O'n i'n... Nes i... Gas, faint nes i... To beth sy'n ffynnu, actually, sorry, jumping in. Go on. Nath mi a gwaith gofyn, oh, ath herbs i'r sioe. O'n i'n fel, na, I doubt it. Na, o'n i'n gweithio. Nes i, um, na, wel, ddim gweithio gweithio, canu.

Wel... Cos mae pobl yn mynd... Sorry, mae pobl yn mixo lan drag queen name. Ti'n gwybod yna'r thing fel os ti'n rhoi street name a first pet's name, mae'n yeah. dyna yw drag queen name. Na, na, dyna yw prostitute name chi. Ti'n cofio hwnna? Porn star... Prostitute? Porn star... Dim prostitute, sorry, wrong one. Porn star name chi. Power to you. Dim drag queen, fi fel, maen nhw'n gwahanol. So un fi oedd um, Scruffy Hillary.

Scruffy olive. Scruffy olive. That works. Neu un gwell. Oedd hwnna'n family dog neu fi, neu, neu dog gyntaf fi actual oedd Moody, Moody Olive. Moody That Olive. Works. So Moody Olive. Be was un ti then? Um,

Dyle un noson... Dyle un recordio mewn drag un tro. That'd be class. Halloween. We'll do... Oh, I don't know if I like the connotation of drag with Halloween, though. Ti'n meddwl fi meddwl? Okay, I get you, I get you. Ond, I think mae lot o bobl yn... I think, fi wedi clywed lot o drag queens yn dweud, dyna oedd tro cyntaf nath nhw'n neud drag. Oh, really? Fel a Halloween party, oh, and then they that. just got the bug. Yeah. So, I think it depends how you do it. I don't think we're going to get the bug, though. That's the...

Oedd, oedd Sheep? teulu fi yn ffermio bychod, ond fi- I can't- they've told me a million times what they've sheep, uh, sheeped, what they farmed, and I can't for the life of me remember. Welsh Na. summon. Yeah. Oedden nhw'n- Teulu, T'od, y classic du a gwyn vibe. teulu mam, so nath mam gi da fi lan ar fferm. Hmm. Imagine, right, os oedd mam gi fi'n... I mean, I mean, hwn ddim yn neud unrhyw sens, ond os oedd mam gi fi'n ddyn, Hmm. Bysen ni, falle, dal yn byw ar fferm. Ffermio. Cos oedd mam gi fi'n ddyn, oedd mam fi'n ddyn, a fi'n ddyn. Oh, bys fe di pasio trwy. Mm, hi oedd yr hynaf. I'd have an empire. Ah, wel nath hwnna ddim applio i unrhyw un i'n teulu ni. Although no. nath, ma, nath Modib a Uncle digwydd ffermio yn Ffrainc, a wedyn mae mab nhw yn nawr yn ffermio efo'i wraig yn Ffrainc. Oh. So there is, well, nice. it does live on. Yeah. Wel, ie, yeah, o'n i arfer mynd i sioe pan o'n i'n fach efo teulu. I can't remember it. Wel, fi dim ond di gweithio yna. So uh... nes i fynd yna gyda Cew, I swear to God, bob tro fi'n mynd yna, absolute heat wave. Oh. Oh, Oedd e tro ma beth? A fi jyst yn meddwl, God, mae'n anifeiliaid yma, mae'n rhaid bod nhw'n oh, boiling. Yeah, true. Ond, um, ia, oedd yn dydd merched diwetha, twym.

A dyna dyna'r Venn diagram. Dylen ni wneud hwnna fel graphic design. Na i just wneud ar notes app fi'n rhywbeth. Ie, ie, ie. Um, completely unrelated note, ond yeah. mae X's and O's yn neud digwyddiad mis Medi, okay. and the theme is um, fel cowboy saloon vibes. Fi'n gutted fi ar gwyliau. Oh, ti? Yeah. Ond it made me think, dylen ni cael pob look babe meet-up. Dylan. Pub. Bydde hwnna'n really fun. Go to the pub. Chi eisiau dod? Chi eisiau dod? Byddech chi'n dod? Byddech chi'n dod? Croeso i bawb. Chi ddim i rhaid yn bod yn lesbian. Oh my god, na. Just, chi, mae'n rhaid chi gwrando ar y pod. Just ewch. We'll check your Spotify recently played. Oh my gosh, ti'n gwybod beth byddai'n hwyl fel... Be? Ti'n gwybod fel, mae pobl yn rhoi stickers bant a stof i hyrwyddo stof. Yes. Fi wedi cael syniad really fun. Okay, here we go. I don't know if any... Connor Lingus comes through. I think bydde pobl dim ond moyn neud e os nhw wedi cael fel couple of drinks at Pride yn barod neu rhywbeth. Okay, well we're past Pride, so... I know, ond fel, okay, we're planning ahead. Okay. Temporary tattoos. Oh my god, love. Yeah. Have fun. Bys ni Easy, na i wneud hwnna, achos ges i, nes i roi temporary tattoo mlaen ar gyfer y Euros, flag Cymru, obviously. O da, nathon ni gael rhoi random o'r ci bach yna, oedd y logo, Madly the dog. Ti'n gwybod oh, y logo ar yeah, gyfer y Euros? Oh. Well, yeah, but I don't know, oedd, oedd Lidl yn rhoi nhw mas am ddim, so we were all about it. Oedd y tair hon ni, fi, Branch a Rach Cole, matching. Oh, cute. Little dog cutesy, tattoo. Cutesy. Cutesy. Yeah, okay, well, nawn ni gael pub, pub thing. Bydd hwnna'n ffyn.

Yym, nes i wneud deuawd efo Greta, and we got to Ciwt! just cyn yr final round, nes i ni ddim wneud llwyfan. yn Mae hwnna'n anffodus. wastad yn anodd yn dyw e. Yr un really tough blow when you're 11. Um, a um, parti... Na, be yw e? Oh, I don't know, some sort of acting shit. Can actol. Na, dim canu. Oh. Mae fel grŵp, mae fel cyflwyniad dramatic ond grŵp llai o size. Oh. Basically. Ac yn cael set piece. Ymgom. Ymgom. There she is. Da. Be oedd ti'n neud? Um, Ie, yeah, rheina i gyd, cor, party, canu, whatever, um, a llefaru. Lle, oh, llefaru wasn't up my street, o'n i just ddim... Hmm. Ti'n cofio'r un um, crempog